Aah tumsifu Yesu kristo God is good Mwaete inche nomwana siasa naende ase eng'encho nde nabanto ba nyatieko Omweshimiwa Japheth gokonyora chingaki ntagete otegerera amang'ana aya ntagete mbatebi iga inche konya esiko nde. Naende ekero naigwete ng'a omoraai bw'ense ngocha are, enateebete ng'a abagetutu, baminto, na abanto ba nyatieko ne chiward chionsi, aiga ase omoraai omonene bw'ense agocha. Na ontagete ng'iche ebinto biria Omwoisimwa Japheth ateebire, If it is being stoned, yaani onye namagena mokong'aka, ng'anche amaki keria asoa, tari mong'ake, lakini mbaretere amagena. Inche eraundi eye abanto baminto, Chingaki chiria chiaetete nkabategerera nche buna maobi. Eraundi eye ngwancha montegerere. Omoraai iga agochora ase agosuka gochia arigere iria aakire esabu, abanainchi na abaaki ekura bakore gento ki'eke, babe magega yaye. Erio biagoseirigwa. Amaene onye montegerera, anga abagetuto ntochandegete. Chingaki echiaikire omonto okirete kwaigwa abanto baakirwe chitege etaoni. Okirete kwaigwa mbunge ntobwati mobunge, iga aseririe. Ase engencho y'oboburaburu. Abanto baminto, ancha motegerere naki tokobatebia. Iga iga ase tore ne compound y'omosike Lumumba. Twensi noo tore ase aa amo. Morengerereti ng'a abanasiasa bakorwana esegi ekoenda ase aa amo mbaikaranse amo? Inwe mokonoa? Abanto baminto togocha because of you. Inche, tari bwerori gose kende. Amaene onye tari chikura nkoboria, nabo ngoikara ase mwane aria, gokima mbe okombora nkoragera. Lakini ase engencho yaino, tiga gaki mbatebire ero, ninwe mokogera tokonagoaka chisabu naki ng'ai togosoa abanto baito bakonyeke. Abanto baito bachandegete. Abaalimu tobwate nabake omochie mwa Japhet, ase engencho gwa confirmiri ng'a naende kwarire eira agaa motu y'abanto aba baito. Epaara eye nkoebwatwa nabo ere nkoyekwana amatuko amange. Abanto bakorigereria babuga noboririnde, lakini inche nomonto ondigereretie ase atambe. Oteebire bweka omonyene ng'a chitariki ishirini na tisa ngoikaransa tore nomonene bw'ense, ancha icharwe ecommitment epara eyio erosirwe. Ere bia goserebwa? Ni fire si fire? Ni moto si moto? Bono rende omweshimiwa Japhet gaki. Inki tore n'Omweshimiwa Lumumba iga? Otagwancha abana tobwate bagoteire isiko abaalimu. Amabaga aria akoratoka gaki noe make. Oche oratotebi noe naye gaki aria okaigwa ayae omwana ominto Omweshimiwa. Otoretere noe natatoka. Lakini ase engencho tobwate chiwodi isano otoe atano kwanza torarike abana baito batano gaki. Otagocha gwancha igo. Abanto baminto mbuya nkobori gose mbobe nkobori? Ebi nabio ebinto ebigotoka ase obogambi bore, Inche omanyete nimbwate emeremo ngokora. So moranteebia, Ng'ikaranse pembeni, nchi kwemigereria ase abande bakare, ndi mogocha mwanyora. Karibu sana.
Noma si noma. Fire si fire. Abanto baito banyatie ko mbuya more. Mbuya more naende? God is good and all the time tokwana niga tokwana niga tokwana niga tokwana niga mbuya mono sana. Buna mwaigure ase amarieta ngoroku Japheth mokaya nyakundi ki nomochumba o Kitutu Chache North naende omogachi bw'ekiama kia UDA. Ritang'ani ntaete kobakera mbuya mono ase eng'encho mwachira ase obonge.

ochore omochumbe, ochore omoseneta, omowomen rep, omogavana, lakini bono abwo ebare abanto sitaboka ne president. Lakini bono tokaamua buna echama goika torosie edaraja yende nsa ase engencho onde ogotwara abarai sitaboka igoro aria, goika naende naintwe totware abarai nsa baria bagotobwatesi egasi y'echama naende egasi y'eserekari. So, naki esababu tobwate abarai togocha gochora tarehe ishirini na nane? Naende abanto aba togochi gochora, etogochora abanto aba naririri buna bono iga mobwate emechando gete mobwati monto okobarepresent buya, twanyara komanya mechando ki gose mpaara ki chire nyatieko chisaregete chibwente korosiwa. gose twamanya ng'a ng'ai motabwati esitima, tonyare gokonya abanto batware esitima. Eyio nere esababu twaamua tochore abarai eyio ere tarehe nane omotienyi ogocha, nkobasaba moregeste chicategory chiria abanto aba bane babasomire. Abanto aba bane babasomire? Babaeresire kabisa? Batoeresire. Kabisa kabisa? Baas, bono ntaete mosoesie ekiama eke. Naende nkobaakera mbuya mono ase eng'encho ninwe mwatokonya tokaroisia eserikari eye. Kitutu Chache South mokatoa chikura elfu tisa ekagera tokaroisia eserikari. Igo nainwe abanto ba Kitutu Chache South mobwenerete konyora amagenderero buna abanto bande. Asante sana. Mong'igwete? Abanto baminto bogitutu ya rogoro na bogitutu y'amaate, twensi intwe nabaanto abamo. Egento gioka getosepereteti neribibe, ng'a BBC egateba ng'a korwa mpaka moina ebe south, korwa mpaka rogora ebe north. Abanto abamo igwente koba amo tokore egasi yamo buna kitutu kiache north ekonyorora amagenderero nabo kitutu kiache south nero egwente konyora amagenderero. Ase engencho gose ngoakana more ebanga. Ngoakana more ebanga. Mobwenerete konyora esitima, na inwe mobwenerete konyora chichiiro, na inwe mobwenerete konyora amache buna abanto bande bakonyora esitima, chipara, na amache. Nimaete bogitutu eye ino ya amaate mwarabeire isiko ye serikali sana. Mwanchete opposition sana. Lakini engaki eye

Mwang'anchere togende esabari eyamo? Kabisa kabisa. Kabisa kabisa. Tiga mbatebi inwe abanto baito, William Ruto ngocha are ewiki egocha, kagocha ntagete abarai aba baino baikaranse na William Ruto. Very good mwanchi nkobi. Na inche kindo ebare eye korwa korwa Jokvilla yagenda Getare.

Omoene gose yaye? Epaara y'okamobwate neye ekorwa koruu nini erio ekorwa korwa etauni yagenda e highway, sindio? Ekogenda mpaka Homa Bay yagenda yagenda Kisumu, sindio? Neri ende e highway eri ende ekogenda nero yagenda Homa Bay yagenda Kisumu. Those are the only roads abanto baito ba Kitutu Church South bakonyora babwate.

Afadhali obe omoraai nonya emiaka etato, lakini ochenchi amagima y'abanto baino in future oche koba remembered ase egasi eria gwakorire. Abanto baminto ten thousand echio aakanera omwana eschool fees omwana airane esukuru.
Abanto baminto ime ebaake aganto aka mogoke. Ee, omong'ina oye akorokwa Jemima, akorokwa Elisabet getuba mokaya, timanyete naki aba, getuba nise, na mokaya ninche. Iga abakuani okobakuani bokaire. Riamani ase ribaga omwana one, omoisimigwa Jabet.

My last born boy. Abanto baminto mbuya more? Ntori nomogooko? Gaki eround eye naki moroche tokore? Nyasae tagotoigorera ebisieri? Ekero togosaba togotura na bagotoigorera naende atoekerie twasaba. Ntogoteba Alleluia? Tosabere nomoisimigwa ominto Jabet nere atoigoreranie ere gochika arorire egesieri esikere gose ntokanyore? Tomobeke ase amaboko a Nyasae?

egento totagete mana amaendeleo ya watu wetu, egento totagete obogima bwa abanto baito bakore ki? Boinyoke igoro. So ngaikaransa na mandevu, ngateba bono sisi ni ndugu. Mwanya korora abanto bakorigia ekerogo bagoikaransa pamoja? Namorigia imwanya korora. Ningateba nitakana yeye.

Mimi nitatembea na maubi. Omong'ina, ngocha gocha nde mwao inkaranse eero, toragere ororo na omweshimiwa, tokanyage nyatieka eyio, togende bogusero, togende bogeka, togende Kitutu Central, Kitutu Central iga iga, tokore.

Ah, Maubi aendelee asiendelee, Lumumba aendelee asiendelee, kwa sababu ya mapenzi ya watu wetu. Hakuna kitu ngine. Obogima obo Nyasaye atoeire. Anye Nyasaye atoeire endagera tokoragera. Inki toragere abanto baito batabwati endagera togenderere kwerigeria amakubwa intwe tobarine obogima bwabo obuya. Jeff alisema hapa,

tokishikwa na mkono na, na, na ndugu yetu, manake nere ototang'anerete ororo, atworokie na iga iga tacha iga, tacha iga, tacha iga iga, iga rigundire ororo, ili tufike tuletee watu wetu maendeleo. Kwa hivyo mokondora nyatieko to mokonyora gose ngoteba muna maubi maubi nere okondeta arari nyatieko na inche morete iga iga central

Akoimokia esima iga aake aakere e regional manager ama oria otenenete Coca-Cola ere South Africa bono. Amoakire esima iga aaborie ICDC abatebi motakorigia motagokwana na investors e factory yaito ekiagera nagende ororo kera egento chimachine noo chire kera egento noo kere nkianya kobunwa noo kere atoigorere factory oko kagakora. Ere buya gose ere bobe? Kwa hayo machache.

Buna momoroche iga nabarere bweka iga, naende nabagotarere bweka iga, nigo abamura baria naro mogokora mbuya more mbuya more mbuya more.
Harambee! Ah, inche nanye kore abagetutu bakenesete iga. Harambee! Inwe nabaanto abaya, inche ase amaireta nkorokwa erina kwamboka korwa bomachoge, lakini nonya nasomete nyatieko secondary. Inche nomonto korwa kare okogenda nabwate amanyinga yaba getutu. Nkamachia gosoka omochie gete iga ore getunu iga omochie bwa ongoko. Momaete ororo? Igo omorochi korwa kare aba getutu nimbanchete. Bono na- nachi- ngachia goteba gaki gaki buna aba getutu bare abang'aini iga, Tiga nainche ngende bw'egetutu nyore abana abang'aini. Nachiire gosioomeria, nachiire gosimaeria, gaki kube abagetutu mbogantaete. Bono nateebire, bono ngo force issues. Ngacha nkarigia ekeginga nyatieko, bono noo mbwate omochie ebata egari, gose abana gaki. Inche egento ntaete kobateebia, buna natarire nainwe, na, mete inwe nabanto abang'aini, oino nabanto abaya. Komwamoire buna mwamoire kobera eserekari, tiga tobwaterere iga iga iga, gose bono gaki, chipaara chimese. Omanyete ndire togotang'ana ki tiga tore aseru kwansa, ogoserwa nakorokwo nokuya. Lakini ekero obwate elami, nonya nepigipigi ekero onye kwanye gotumia a hundred shillings, ogoakana fifty shillings, igo tweserereti fifty shillings? Tiga tofocus ase amagenderero 'abana baminto, inche nomwana oino bono, inche nesister yaino.

Mosime o Maobi, konanga omoni Karastaa, nere tobwate omoempi oito Kitutu Chache South. Lakini rigoso riakorekanete erimo, bagaka barantegerere nabang'ina mora nabaya more, lakini rende chinsa chinde nabo togosiria omonto. Mosime o Maobi iga achete buya,

Kwabe okoichwa nemiaka emenge, amang'ana ebare gwatebigwe yatosumbuire ase ogwancha kwao, buna rotagocha iga. Morente egetuti kia Jesu out, mwao biateneire oo naye oteneine oo, ne president yaito Ruto, tobwaterane iga tomoetie na Limumba ee. Egento kende. Abamwao na Sara. Kiisia tokumeti iga. Ruto nacha recently, ibaha abanto bakoboria amang'ana naki Gen Z aba vijana yetu mbabwate egasi, ere tobwati egasi atu na industry yata mocha Kisii County amaabera amaabera naki twangosaba Mister Arimo bakwana.